Gũkũ kũrĩ o. Hodi. Hodi. Mwana kuo. Ĩ, na we ũrĩ kuo. Ĩ. We, ko ũtarĩ wahona? Ndũkĩhingũre, hingũra ma, hingũra nyingĩre. Mũti ũke, mũti ũke tũteithie mũthuri ũrĩ nyũmba ĩno ũregeire kuo na nĩ mũrwaru. Arahũrirwo nĩ mũtumia wake, ta rekei ndĩmũhe rũgano ũrĩa kũrathire. Githĩ mũtiaigua nĩ mũrwaru na nĩaregeire nyũmba? Mũthuri ũyũ rĩ, uuu nĩ kũhũrwo arahũrirwo nĩ mũtumia, arahũrirwo nĩ tondũ wa gwĩtia. Ndĩraiguire akiuga haki yetu, haki yetu. Ndĩramũria haki yetu hĩndĩ ĩyo ndokĩte kũmuona na arĩ nyũmba ĩno nĩ kũregera aregeire kuo. Ena guoya mũingĩ mũno. Rĩrĩa ndĩrendire kũmenya nĩkĩĩ rĩ, mũthuri ũyũ rĩ... nĩ haki yake arendaga rĩrĩa arendaga haki yake rĩ arahũrwo nĩ mũtumia wake arahũrirwo araringirwo mbaru na kĩgokora arĩ gũkũ araringirwo na kĩgokora na nĩ mũĩ mũthuri akoragwo mwena ũmwe wa ũmotho arĩ na mbaru mũgwanja mwena wa ũrĩo mbaru inyanya rĩu mwena ũcio wa ũrĩa nĩguo araringirwo na kĩgokora araunwo mbaru rĩu arwarĩte mbaru ona arĩ gũkũ ndarahota kuma harĩa arĩ mũthuri ũcio nĩ mũhũnu nĩ mũhũtu tondũ nginya nda ndarĩ kĩndũ arĩte na nginya arĩ na ng'aragu ĩngĩ ĩngĩ nene mũno mũno mũno nĩ ngũmũtarĩria nĩ mũrwaru nĩ mũrwaru nĩ mũrwaru ũkai tũmũteithie na rĩu rĩ ndĩrenda mũke tũmũtware thibitarĩ na rĩu rĩ thibitarĩ ĩno rĩ ndĩrenda atwarwo na nĩ ngwĩta mũtumia wake nĩgetha twaranĩrie tũmũtware thibitarĩ ta njũrie ta njĩrai ũrĩa tũgwĩka nĩgetha mũthuri ũyũ ahone na niĩ ndĩna anja mũthuri ũyũ tũkũmuoya tũmũtware thibitarĩ na mũndũ ũrĩa ũkũmũtwara thibitarĩ nĩgetha ahone no mũtumia wake tondũ mũthuri ũyũ nĩ agũrĩte mũtumia ũcio na akamũgurarĩria kwoguo mũthuri ũyũ ena raiti ya kũnyitwo nĩ mũtumia wake ũrĩa kwagĩrĩire na mũtumia ũcio atuĩke gĩkeno gĩake. Rĩu rĩ, mũthuri ũyũ nĩ ndamwarĩria, na ndĩramwarĩria arĩ o hau, nĩ ndamwarĩria hau mbere na nĩ etĩkĩra atĩ nĩ egũthiĩ thibitarĩ. Na mũtumia wake nĩ ndamwĩta nĩ egũka, tondũ nĩwe ũkũmũtwara thibitarĩ ĩrĩa ndĩrenda athiĩ. Thibitarĩ ĩrĩa ĩngĩhonia mũthuri ũcio rĩ, nĩyo rĩu tũkũmũtwara. Na mũndũ ũrĩa ũkũmũtwara thibitarĩ no mũtumia wake. tondũ thibitarĩ ĩrĩa ĩngĩhonia mũthuri ũcio no mũtumia wake ũĩ kũrĩa ĩrĩ na nĩwe mwene yo, na rĩu rĩ mũthuri ũcio rĩ nĩ akwambĩrĩria rũgendo rwa gũthiĩ thibitarĩ na mũthuri ũcio nĩ akũhona, nĩ akũhona ta rĩu rũbaru rũu rĩ rũgũthiĩ rũcokanĩte wega tondũ ruo nĩ rũringe no ti rũringe mũno no nĩ rũkũhona na angĩhũna nda icio ingĩ cierĩ rĩ. Mũthuri ũcio nĩ ekũhona nginya rũbaru na acokwo nĩ thayũ na ũgima wa mwĩrĩ. Rĩu rĩ, nĩ ndeta mũtumia wake na mũtumia wake. Na inyuĩ atumia acio angĩ, o na inyuĩ mũrĩ hau, ngĩthuthĩra karĩ riko, o na karĩ itara no ndĩrathuthĩra, nĩgetha athuri maheo thayũ na magĩe na thayũ. Tondũ tũngiuga ũguo tiga mũthuri ũcio ũrĩ nyũmba ĩno. Athuri, ũyũ nĩ ũmwe gatagatĩ-inĩ kaingĩ. Kwoguo ũyũ akĩhona ona angĩ nĩ ngũhoya mahonerio roho atumia mwĩtĩkĩre tũhonie mĩciĩ na tũhonie athuri rĩu rĩ hĩ rekai twambĩrĩrie rũgendo rwa gũthiĩ thibitarĩ na mũtumia nĩwe mwene thibitarĩ ĩno nĩwe mwene na nĩ ngũmũhe rĩtwa rĩa thibitarĩ ĩyo. Thibitarĩ ĩyo rĩ, ĩtagwo Gũkenania Hospital, na ĩkoragwo na mũtumia. Twambĩrĩrie rũgendo rwa gũthiĩ thibitarĩ ĩni, ngari ya gũthiĩ thibitarĩ ĩyo nĩ guoko kwa mũthuri, nĩ we ũgũthiĩ rĩu. Rĩu marĩ hamwe haha nĩ mũtumia nĩ aingĩrire. Thibitarĩ ĩrĩ o kuo, ĩrĩ o gũkũ, ĩrĩ na mũtumia. Mũtumia ekwambĩrĩria... Na guoko gwake nĩkuo ngari ya gũthiĩ thibitarĩ ĩyo. Hallelujah! Athiĩ! Athiĩ aikũrũke! Athiĩ ngingo! Aikũrũke! Akore barabara ĩrĩ hau, fly over! Ĩtagwo nyondo cia mũtumia. Hallelujah! Aikũrũke ũguo, hĩndĩ ĩyo nguo ĩno ĩrĩ igũrũ mũrona ndĩgũkorwo ĩrĩ ho. Mũthuri agĩthiĩ thibitarĩ ĩyo, aikũrũkia ũguo akore gĩthũri, ona enda kũrũgama hau hanini nyondo-inĩ nĩ arũgame, athiĩ nda ya irio, aikũrũkee, ahũre round about, nĩ ahĩtũke nda, nĩ ahĩtũke nginya nda ya gũthondeka ciana, aah ndagathiĩ ũguo nda ĩrĩa nginya athiĩ. Nĩ egũkora karĩma karĩ tũrĩma tũrĩ hau o twĩtagwo mbakũri mbakũri kwenyũra kwenyũra nĩ athiũrũrũke ũguo na moko make ona no ahũthĩre nginya moko merĩ hallelujah rĩu mũthuri nĩ athiĩ gũkinya thibitarĩ na thibitarĩ ĩ thĩinĩ wa mũtumia mũthuri ũcio nĩ egũkinya thibitarĩ ĩtagwo gũkenania hospital ĩkoragwo thĩinĩ wa mũtumia na thibitarĩ ĩyo ĩkoragwo ĩhakĩtwo rangi wa mburaki hau igũrũ praise the Lord yahakwo rangi ũcio thibitarĩ ĩyo mũthuri angĩingĩra kũu nĩ agĩaga na gĩkeno kĩnene kĩnene kĩnene nĩ mũrona thibitarĩ ĩyo nĩ mũramĩona harĩa ĩrĩ nĩ mũramĩona haleluya thibitarĩ ĩrĩ hau ĩrĩ hau ũguo hau hau hau nĩho thibitarĩ ĩrĩ na mũthuri akinya kũu mũrimũ wake wothe nĩ ũhonagĩra kũu ndagũ mũtumia ndũgacoke kũringa mũthuri mbaru ũkamuuna na kĩgokora ũreke akinyage hau gũkenania hospital agakena naguo mũciĩ waku ũcio ũhone andũ othe magĩe na gĩkeno andũ othe magĩe na thayũ nake wona akena rĩ nĩakũruta iheo cia wendo iheo iria arutaga nĩ wendo na nĩguo Aeveso yugĩte Aeveso ithano na inyuĩ atumia rĩ athĩkagĩrai athuri anyu wathĩka rĩ nĩ tondũ we tiwe mwene mwĩrĩ waku mũthuri wa mwĩrĩ waku nĩ wa mũthuri waku naguo mwĩrĩ wa mũthuri guo nĩ waku ũmwendage nawe ũrĩrĩaga indo ciake ciothe na inyuĩ athuri mwakĩendwo rĩ na mwakinyio gũkenania hospital rĩ mũtikĩrute indo mũtikĩ appreciate atumia anyu nakĩo gĩkeno kĩihũre mũciĩ ciana igĩe gĩkeno na athuri magĩe gĩkeno mũciĩ ũcio nĩ mwega.